Матур йомгаклау белән җан күңелдән тәбрик итәм. Бу Мәүлид Шәрифебез Татарстанда беренче буларак, әлхәмдүлилләһ, Камил хәзрәтнең дә җитәкчелегендә, бөтен имамлар, мөхтәсибләр дә хуплавы белән Ай буена бәйрәм иттек. Ватандашларыбыз, православный христианнар, Раштуаны ай буена бәйрәм иттеләр, бер дә калышмадык. Әле бит Мәскәүдән генә кайтам. Гыйса алейхиссәламның туган көнен бәйрәм итәргә, әйткән сүзләрен өйрәнергә Кремльдә, Совет Федерацияда, Госдумада 15 мең кеше җыелган бөтен Россиядән. Мәүлидне бәйрәм итү зур изгелек. Баягына хәзрәт әйтеп узды. Бернинди бидат түгел дип. Чыннан да туганына үкенгән кешеләрдән түгел без. Хәзер Ильястың мин беренче ишеттем Болгарда бу мөнәҗәтләрен. Аҗәп ихлас белән, йөрәк белән ул мөнәҗәтләрне 1400 елдан артык ата-бабаларыбыз шул мөнәҗәтләргә, шул җырларга Бөтен Коръән аятьләрен, пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең әйткән сүзләрен керткәннәр. Ничек аңлаганнар, шуны моң җырга мөнәҗәткә чыгарганнар. Йөрәгебезгә үтеп керә. Әле дә җылап та утырдык, көлеп тә утырдык. Синнән түгел инде, сиңа ошаганнардан. Ләкин мин бүген Сукырлар мәчетендә булдым. Бер сукырды күрмәдем. Бөтенесе мәчеткә юл тапкан. Сукырлар аянда барып җитмәгән ул мәчеткә. Мәчеттә 90 процентыннан артык яшьләр. Бөтен мәчетләребездә дә шулай. Сукырлыктан, дөм сукырлыктан котылып киләбез, Аллаһка шөкер. Коръән укырга дип, ничек нәрсә укыйм инде мин монда хәзер Коръән аятен. Миннән дә оста матур белә дигән итеп укучылар бар. Габдулхамид хәзрәт Яшел үзеннән. Мароккода патша алдында, король алдында ярты сәгать укыды, тәгәрәп киттеләр бөтенесе. Менә бу кешеләр безгә ике сәгать буена Коръән укыдылар. Аллаһны искә төшерделәр. Дөньяны искә төшерделәр. Кем икәнегебезне искә төшерделәр. Менә сезнең искиткеч дуслар мин кулымда булса печатем генә юк инде. Җиде тапкыр заслуженный артистка мира дип языр идем. Әкрен генә, әкрен генә. Бөтен аятларны, бөтен Коръәнне исебезгә төшерде. Без уйлыйбыз, дин Намаз дип. Ә Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтә, намаз ул диннең терәге ди. Терәкне беләсез менә җыгылмаска таяк тотып торам. Менә шушылай тер. Терәге генә дин ул түгел. Ураза дип, ураза түгел. Зәкят дип, зәкят түгел. Хаҗ дип, хаҗ түгел. Алар нигезе. Әгәр ул нигез белән генә калсак,

Оныкларын, туганнарын җомгаклавы булды, аңлагансыз, һичшиксез. Аякны сүгә. Синең ишең бу дип. Ятсыннар бер-берегездән. Бергә булыйк, янәшә булыйк. Ул вакытта бер укыган намазың бер атна укыган намазга тиң, 27 өлеш артыграк бергә булган вакытта. Аллаһның дине, яраткан мәхлуклары бергә булсыннар, янәшә булсыннар, бер-берсеннән куансыннар. Шул вакытта Аллаһка куаныч, безгә дә сөенеч. Бер ата-ананың үсеп җиткән балалары, оныклары мал талашып, әтидән калган иске велосипед ме мотоцикл өчен, җәкәҗәсе өчен талашып ята торган булсалар, бер-берсенә җөрешмәсәләр, җөрәкләре өзелеп бетә. Бәрәкәт китә. Намаз да Бердәмлекне өйрәтергә, сафларыбызны тигезләргә бергә булырга. Уразада ризыкның кадерен белергә, биргән Аллага шөкранә белән яшәргә, әрәм итмәскә өйрәтә. Зәкят. Тапкан малыңны әп китә алмыйсың мәңгелеккә. Бик матур көйләп әйтте. Өчесе озата, Икесе кайтып китә, берсе генә кала. Эшләгән эшләребез генә. Трусы инде салдыралар. Ансыз да калмый. Бер бай, бабай. Малайларына әйтә, мине үлгәч ди, кәфеннәрләр инде муллалар ди, нишләтәсең ди. Аннары носки киртегез әле ди, шуннан муллаларга әйтегез ди, берәр нәрсә кыстырып. Әтиләре үлеп китә дә, балалар бик көйнә, ну, бер яктан көйнә, икенче яктан мирас яхшы кала. Хәзрәтләргә әйтәләр, хәзрәт, ярай инде менә садаканы да яхшы гына итеп бирәләр. Берәүләр имамларның эшенә, муллаларның эшенә кәсеп итеп карый. Кәсеп итеп караса, халык аны бик тиз күрә. Носки киертик инде диләр. Юк, булмый. Әллә нәрсә бирсәң дә булмый. И шунда аңнилар җегетләр. Дөньядан киткәндә наз киемне дә киертмиләр, салдырып алалар ансысын да. Алла каршысына гамәл белән генә кайтабыз. Шуның өчен Мәүлид Шәрифебез мөбарәк булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Минем өммәтем кая гына җыелышсалар да Аллаһны искә алмыйча китсәләр, утырышлары буш булды ди. Бу ике сәгать үткәргәнебез Алла хозурында укыган намазларыбыз шикелле, кылган изгелек, хәсәнәтләрдән Алла хозурында булса иде. Тагын мәүлид шәрифләребезне күп-күп күрергә. Мәүлид үтте дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямны онытмаска, быел киләсе мәүлидкә кадәр туган бөтен балаларыбызга Оныкларыбызга Мөхәммәд исемен биреп, яңгырасын! Мактаулы пигамбәребез безгә аның өммәте булып, бер-беребезне изгелеккә өндәшеп, явызлыктан тыешып яшәргә Раббым Аллаһ насыйп итсен. Сезгә хәерле изге уңышлар. Бу артистлык түгел бу.